Din hija l-istorja ta' mara Maltija li kienet tgħix ma' satanist bla ma kienet taf. Għaddiet minn tbatija u biża kbir. Imma fil-bidu kollox kien normali, ma kienx taf b'xejn. Kien joħorġu flimkien, i u jiklu u sifru kollox normali bħal kull kopja oħra. Ipproponila, iżżewġu. Mbagħad bdew jiġru affarijiet strambi ħafna. Beda jinbidel, beda jagħmel affarijiet li ma kienx jagħmilhom qabel. Da wara tinżel ix-xemx kien jinbidel jiġi kompletament bidem ieħor. La tista' titkellem miegħu, tista' tiddiskuti miegħu, la tista' tgħid xejn miegħu x'ibda jiġi vjolenti. U darba kellna kellna ehm, funeral u morna l-qoddisa. tal-funeral u jien bdejt ninduna li ma kienx ok waqt il-qoddisa. Imma kien su jonfoħ u bda jgħid li ħossi sħana, fatħi minnu ta' il-barra. U ma komplix il-qoddisa. Għalli xina ma flax noqotem, bat kien ġib bil-lejl u morna d-dar. F'saq oħra, sabat mal-art jibda beda jaqleb għajneħ, għajneħ kienu jiġu bojot, neħnu nbidel, beda jitkellem u jindirizza ħafna affarijiet li mhumiex realistiċi. Li ta' ħaġa li kienet werritni kien isem il-profeti kollha, kien isemmi xi events li ġraw fil-Bibja. Fit-Testment il-Qadim kien jibda jitkellem bil-Latin, meta da ma jafx jitkellem bil-Latin. U jaf ħafna affarijiet fuq il-bida jitħaf affarijiet fuq il-Bibbja li meta hum il-Bibbja u ma tantxu bidem reliġjuż, xiri jaf il-bażiċi ma ma jafx bid-dettalji fit-testmenti x'ġara u x'ma ġarax. Għax dik il-bib taċibni, l-iktar ħaġa L-iktar ħaġa li impressjonatni li mbagħad f'daqqa waħda qam beda jitkellem b'leħen ieħor beda jgħid li jiena jisemmi ismijiet li mbagħad il-qudiem iktar ċekkjajt ta' fuqhom beda jsemmi ismijiet ta' Ta' different xjati għanaw. Bidejt li jina missier jgħat ġola bissi fin-nar u jitkellem fuq l-infernu, għamel ħsara l-dinja għax ix-xitan u ġab ħazen fid-dinja u ġab il-gwerer u sakemm beda jitkellem kien kalm. Umbat kien isir sar violenti għax nitkellmu fuq dakinhar, ġifieri kien qabad il-bibja u mal-flax xaħħa ġot-toilet u beda ġifieri ħafna klim ħażin fuq il-Madonna, fuq Ġesu, u fuq Mose, fuq profeti u Abramu, beda jisemmi ħafna profeti ta' Testament il-Qadim u Insomma, imma tant kienet ġiet ħażin dil-ġurnata li kelli nitlaq mid-dar. Xorta kelli nerġa' nidħol lura x'da beda jiġi ħafna vjolenti u beda jkisser kull imkien. Għattajtih u jpenġi slaleb rasom l-isfel u għabat il-kuċifissi kollha tad-dar u beda jaħraqhom. Għamilhom kollha ġo borma bin ġo pressure cooker ta' faħħom. Hawnhekk ir-raġel jgħidilha li hu kien ippossedut, li ġo fih kellu ħafna spirti ħżiena u li dawn l-ispirti kienu qed jużaw il-ġisem tiegħu għall-iskopijiet tagħhom. U niftakar kien qalli vers vers mill-Bibbja. Għetlu, minti minn inti, nipprova nitlob kif naf jien u ma kienx jaħmel it-talb għax meta jibda nitlob kien Kisser kull imkien u kien jgħid li u kien qalli niftakar għalli I am a legion. U jien dik kont nafa, għattu xi ġifieri għalli we are so many. Umbat kont ċekjajt fuq għaw dik kienet frażi mill-Bibbja li kien Ġesu saqsa dik il-mistoqsija li kienu a legion of devils ġifiri li din iduru f'din id-dinja. Ir-raġel jgħidilha illi kien għamel pat ma' xitan li lagħab il-Ouija board, li kien prova jitkellem man-nies mejtin u mbagħad jibda jeddida li se joqtolha. U hemmhekk il-mara tinduna li dan ir-raġel kellu xi tanġo fih. Niftakar li ktar klim tal-waħx kien jgħid bda jgħidli li li hu u ġas ġisem, ġas ġisem għal xejn qiegħed din id-dinja u qiegħed

f'infern. U u l-infern li kien ċofi hu jiena xorta bdiet ngħixu miegħu anka il-mod kif leħnu jinbidel. Darba ġi leħnu ta' mara. U dan leħen bida jgħidli jiena dan għamel patt ma' xitan u dan Lab bil-Ouija board għax prova jkellem il xi ħadd qrib tiegħu li huwa mejjet. Minn hemmhekk bdew l-affarijiet jiġu ħżiena. Beda jgħid li hu stess fuq u dak għalli jiena għamilt żbal għax jiena babas tal-okkult, mhux mal-Ouija board biss. U dak it-tip li kien anka jitlaq li f'nofsa li mur fiċ-ċimiterju fid-dar kien hemm balla skals ta' annimali mejta, kien hemm balla skalz ta' klieb tates jiet jagħmel flus jista' jagħmilhom għax kien jitlob lil xi ħadd higher up u stess qal li talab ix-xitan biex jgħinu. U waħda mir-rituals li tixrob id-dem tiegħek stess u hekk li jibdew jiġuh l-affarijiet kollha tajbin u jiġuh kollha l-affarijiet ma kollux intoppi fil-ħajja. U jina biex nitċajta, jina vera kontu merru, imma dawar ta' bċajta għetlu mela nishtiq kun kun naf il-numru tal-lottu jien, għatlu forsi nirbaħ. U kellu karta fideħ, niftakar kienet ittra, dawara, u d-dimi ġifiri jina bil-eda u d-dimu fuq mejda in broad daylight U din karta saret fjamma nar. Fjamma, fjamma, nar jisif kienet qabbad barbecue. Għalli għalek nejda toqgħod attenta. Għax bħalma ġara l-karta nsamel lilek. Ir-raġel ta' din il-mara jibda jgħidilha li missieru huwa Luċifru, ix-xitan stess, u jgħidilha li kull ma jitolbu Ix-xitan itihulu. Kien jgħid li jien Luċifru. Kien jgħid li I am Lucifer. Kien jitkellem ħafna bil-Latin u jibda jsemmi ismijiet huma ismijiet ta' xjate li fil-Bibbja qegħdin. Jiġifieri ma kienx jivvintom. Da jgħid li jien għandi superpowers għalin li rrid nieħu għaliex jiena nitlob Lil missieri li qiegħed fl-infern. Problema ta' ħafna nies illi da ma kienux forsi jemmnu jew forsi jaħsbu li din kienet esaġerazzjoni għax da fin-normal kien idher bniedem normali. Kellu ġismu kollu jiġi kollu pjagi, jiġi idejh minn fuq s-sisfel mqattajn u jibda jħoss li qed jinħaraq ġieli. Imma jiġri hekk biss meta jiena nitlob jew nqiegħed il-Bibbja ħdejh u jipprova jwaqqa' ċajt Ġesu u jagħmel ħafna mossi li jixbħu lis-salib u jibda jgħidli jiena kont hemm. Meta marru l-Ġesu fid-deżert u jibda jgħidli ħafna affarijiet li huma Tal-waħx, tal-waħx, kif jibda jwaqqa ċajt ġesu l-Madonna u għaddisin, tal-waħx. Ta' dimbat, iġeġi normali, jidli xġara. Jien fejn kont nali għal kontrijiet, tal-marki minn fejn ġew, kien jaqa mal-art u kien letteralment daru idur u saqaħib għawna ħal oħra, ċuri tisma għadmu ifaqqa kollu kemmu. Fil-fatt l-għada jew meta jiġi ok kien jħoss sadmu mkisser għax dan literalment kien l-ispajn tiegħu iddur 360 degrees mal-art. Ġifieri bidem normali ma jdurx hekk. Id-naħa ta' fuq ċili minn sidru sa daru kien nittalment idur jisu wiċċu lissa ma saħib għaw il-fuq.